but ya yeah, ndine plan ndikabuda nechinhu wani panapa ndonotengesa i think zvinofamba zvakanaka bcause ah, ndinana mari ah, ndinana mari akungomira utione mwari oraitsiko kwachamumba uchienda mangwana kwachumba unotipa uchafamba uchadzoka uchiti chii ah, uchafamba mbiri yavo zvinoita zvakanaka murume wangu Ndozviendera dzekwa baba ava handichada kana kudzidzwa pano ndakatodziramba kare kwete handidi taurai zvimwe kwete nyaya dzababa ava nyaya dzebhara idzi hachada kunotodzinzwa isu ngadziitwa ikoko dziperere ikoko sachema handiti zvinowanika izvo sachema zvakatoitika kare asi munin'ina wangu mwana wamai vangu cheche aifanira kunditsvagawo vanouya eh, kwakabiwa bhara kau eh. asi munhu akaba bhara watsvee manje kuti uzive kuti ini ndinozvikwanisa hatisi kuzobva paari bare rufu maoko mangu makomba kutoramba ichi kutoramba ichi naiwe konokoita sei kune masina iwe ramba rikutosayo kutokafanira

Ndowanonzwa shuga manje ava. Gedza nemhanya.
Ndanacho ndinokuseri. Haa ndinenge ndaita rombo rakanaka nhasi. Haa ndinenge ndaita rombo rakanaka.
Ah, madzimai.
Ah. Ah, makadiwa madzibaba. Tiripo amadzimai ndaona maremerwa kaim. Ah, ndakaremerwa zvisingaite nje. Eh, ndaona kumba uko koko kune hondo iriko. Akakurisa.
Eh, asi haa hondo iyi kana makaona madzibaba kizito aiwa hondo inopera amai Ah, totenda Mwari. eh, upenyu
amai takukubetserai Amen. Eh, dambudziko rinoda kuti ripere Mm. murume angu murume angu rabi rabi rabi rabi amai eh, hondo yenyu inoda kuti tiipedze Eh, chitasai kumabvazuva kutione avocado avocado avocado eh eria eria eria eria baba toda kuti tisimbise nekusunungura amai ava dambudziko renyu amai da kuti tiite mhiko dziri panapa dzekusunungura murume wenyu eria eria avocado avocado avocado
Pole mazuva. Ko zviri sei kumwe mwari? Mushe mushe. Zvakamira sei? Ah, pakaipa mazuva.
Ko chifu tisaipa.
Handiri kutofara kamgomana uyu nekirinza bhara uyo yakatodini. akaita ah, single makapenga mazuva kuti mwana akatonamirira pabhara saka kunamirira kwaakaita ini ndapenga papi manje ah makapenga mazuva baba ndadoda nditokutendei mazuva unonitenderei unonitenderei pakunamira kwaakaita pabhara unonitenderei eh dauti ndikusimbisei handitika ndokusimbisirai panapa pane mvura inobuda handitika eh, mvura iyoyo ndiyo ndinoti muzotora munoita sei munoisa pabhara eh, eh, pakanamira murume wenyu pamaoko emurume wenyu Bhara rinobva ratsvedza. Amen. Tiri kunzwanana? Totenda Mwari.
Pabatisisei ipapo. Amen.
Ah, totenda Mwari. Mvura. Asi ndoda kuti murume wangu apone. Tinoita. Totenda.
Ah, musadaro mazvana. Makaparozi. Aiwa handina zvandakaita. Asi udi pane zvandakaita musi watasangana tichingokurukura zvatakakurukura hurukuro dzako mm. dzawaitotaurawo. Ndomada kungotaurawo semunhu watanga tasangana munzira. Iwo wakutonobva watonitora kuda kuti undiise munyaya iyoyo. Nyaya dziri kunetsa mudunhu rino rese. dziri kutaurwa nyaya dzaomesa vanhu matemukano ndodzauri kunditi inini madzibaba ndimi makazviita pamberi pedare unozoimirira inyaya yekutaura yava kuipisa zita rangu iri ah, ndaitofara kuti nditokutendai madzibaba munhu anozikanwa dunhu rese uya nemiedzo uchitoda kunditenda iwe uri uda kunditapa mukanwa uda kuipisa zita rangu mudunhu rino iri ikanzi uda kuzoendwa nayo kwamambo nyaya iyoyo unokwanisa here kusumuka uchida kuti uimirire nyaya yakundiipisa kudai kuti inini ndimire mire panyaya idzo dzekuti ndakonzeresa uroyi uroyi ka hwakaitwa pamunhu wandinanga uroyi handizvide izvozvo Aiwa. Handina kufara nazvo.
Handimbokunangei uroyi madzibaba. Handitozvide izvozvo. Toita kuti mutofarewo.
Handizvide izvozvo.
Ah musadaro madzibaba. Simudzai maoko enyu amai. Tati murandakadzi uyu. Murandakadzi uyu.

tizive naini veduwe ah.
havadini zvokukasira semukadzi mukuru kuti papapapaiwa ah. zvazvongova zvekunonoka nonoka nai nai veduwe ah, tamuka tamuka koma muka seiko tamuka bateiko kumba kwenyu eh, mbobikira baba zvekumba ayo mangwana ndiri munguya uzomirirawo isusu muone kurwadza kwazvo eh, aiwa nzvimbo hani sara timokumirai fudei aiwa
Aiwa, ah, imi. Pane mwana Tese kamurume. titorinawo varume ivava Ah, vatomukira tinawo, kare naiwe. vaenda kubasa tatomuka tikatobika kare aiwa sezvo mukada kuisa Aiwa.
murume zvemvura inopera kakudzibhoho Eh, nai Ah, kune kune kiu Ah, kwakawandwa kauku kunowandwa asikana musadaro veduwei masikana ka zvimwe zvacho muri kuzvinyanya haiwa ticha mangwana ndokasika ya shuwa chokwadi mafanira kukasika mangwana Eh, Mhm. Eh, saka madzimai simukai muende kuseri kwedombo uko tonosimbisa munamato
totenda
tisimbise
Ah, ingaone zvakaoma nhaimi Hmm, zviri kuitika muraini izvi Ah, imika Hey, hamuna nyaya Hamusi kuiziva ndikai nzwa
ndopamundiziva pamuri muri tu imimi hapana kuziva nyaya ndakazoinzwa ndakazoinzwa nyaya iyi aiwa nandida kana makuhwa yavo manyika makainzwa here
ah, ah.
vamanyika venyu vaye tasikana richazongoshaya maiye Mm, bho here zvikuitwa namadzibaba izvi madzibaba akundirambira kuti hanzi asiri akaita dhiri rebhara pandakasangana naye parodhi kusekendari ndikataura naye nhau yebhara akataura kuti ndichasota apa akuda kundirambira akuda kundiite sei ko here zvaari kuda kundiita madzibaba zvino manje akaramba ndichivaita sei ipapapo ndotongosiyawo zvakadaro because hapana zvandingazviite since vanhu hapana ari kuziva kuti inini ndini ndakataura namadzibaba saka ndienda kutongoita dhiri rekutongoti hapana ari kuziva kuti zvakamira sei handi Tauriyi nyaya iyoyo kusvika zvatoperawo zvakadaro ngaadzidze kuba kusaba kuti kuba kwakaipa.
Amanyika kuba bhara ane mwana kwava gurundoro uku baba bhara riye handizive kuti vakagadzirwa nani kuti zvakaitika kuti vakuya kumba kwangu kupomera murume wangu jovohondo naye abhiridha nekunyarara kwavo kwakuuza kuza kavakaita vanopomerwa nyaya dzakadaro Nhai miko zvakabva nekupi izvozvo? Hamuna kuinzwa. Hamuna kumbonyedzwa isu nhai vedu wei. Inzwa neni. Eh kaka ndakakuudza kuti siya zvekugara mumba. Uchifamba ufamba uchingebera kuuya kwangu uku. Oh. Eh. Inoona ibuda, inoona ibuda. Hameno, abirida kuuya manheru zvakanzi handei kumba ikoko tinoona mukomana uye webhara. Ndakati kopi, ndokunondiziva. Ndikati ndiko. Yii, ndingonzwa inini manje zvandakakubva.

ndinotokutuma nhasi mwana handizokutuma rakazodini rakamamira varimo mumba kumba kwavo izvozvi varimo naro bhara naro bhara ameno andii munowira name manyika kai eh. endai mongonyebedzera okungonotandara tandara tandara tandara but musabvunzi nyaya iyo handinoti muchaita zvekuti zvisioneki endai zvisioneki zvisioneki ona mhandara wamai vako

Zvino eh. zvinoshandika kana munhu wakanamira. Zvino zvofunga vaone damba imo moyo unodya sei vakabata bhara kudai. Ah, eh. hey. Azina kuona hangu asi ndakanzwa. Ah, ah zvoda dede dede tine tinotofonera uya uya unzi anu uya waku radio Zimbabwe uya uya. Kozongora. Zvotona kozongora izvi. Aiwa imbomire kufona muno. Ini katoendeswa kwa chipi ndikadobisiswa mombe. Ndikazwana kupi. ipapo manje zvakashata timire nyaya ndikainzwa nyaya iyi asikana ka yaibudikizva ndingoinzwa nyaya asikana ndinoripa tese munoripiswa munoripiswa ina rinoripiswa nokunozonayi masikati machena tozwa nemombe ini ikanda kwachifi inoda mombe iyi mombe unotanga kwasitabu unzi mozwa sabu nemadiro ndiamaruya akatomwana akatobata chibharo Ndati handina kuona ndakaya kuzopomerwa kumba kwangu. Oh. Ehe, akangonyeperwa. Eh, pomera ini nemurume wangu anzi chine mushonga. Aiwa akana. Hapana kumira mushe.
Hapana, hapa katoresha. Saka hapana mvura. Eh, kumvura zvekuchera mvura tichiita. Eh, yayi tataura pana yaita sei? Yaperera pano patsime. Eh, yendi pazhira pano ndo yaperera. Kana kai imi varume venyu musatopo pazvo nyuma kavaudza vakadhakwa vane guwa imi. Musa vaya muwaziva.
Anowaziva.

Eh, ah, imi nhai vedu wei mama makambozvinzwa Mm. ainge atoshamisika kani Ah, haini baba vaye ndakavatuka
Maya wawo yakaya. Apa pane mwedzi apa. Ah,
zvisvikewo madzibaba sikai madzimai.
Maswera sei madzibaba? Taswera amai, maswera sei madzimai? Taswera.
Eh, kwakadii kumba? Haa, ah, zvina kumbomira mushe izvi. Zvina kumira mushe kuenda? Baba vachingori vakanamira, vatone mwedzi wese vakangonamira. Haa, ah, pana chanduka yatakaona izvi. Oh, hapana shanduko. Yeah. Funga mvura dzedzedze. Ndofunga paifanira kunge eh, eh, yenyu ndiyo ifanira kutanga kubuda. Yangu yozopedzisira. Saka nhasi ah zvinoita chete. Zvatava kuita mai tavada kuti yenyu itange kuita sei kubuda. Saka zvotoita totodzokera futi pagomo paya paya toita kuti mvura idzite sei Mvura yaitange kubuda handiti ka saka handi yemadzimai
ah, eh, handei nhasi zvinoita zvinoita zvirambe nhasi ah, eh, handei tungamirai
hmm.
tungamirai tungamirai eh, tungamirai madzimai ah, zvinokushanda mwedzi wese mwedzi wese kawa